Менә хәзер э, бакчачылар, инде бигрәк тә шуның белән мавыгучылар, хобби дип үзенә алучылар, җиләк-җимеш, агач, яшелчә үстерүдән тыш бакча, бакчаны яшелләндерү, матурлау, теге э, бакча белән хозурлану э, юнәлешен шуның белән кызыксыну башланды. Менә ландшафт дизайн дип атала инде ул башкача, башка тел белән әйткәндә. Э, Бу менә Сабада никадәр Җәелгән бу. Сабалар ландшафт дизайны аңлыйлармы? Дөрес, кайберәүләр бакчаларын яратып, шулай яшелләндерүчеләр бар. Менә ничек бәяли аласың үзең эксперт буларак? Ничек очрашасың? Менә гаилә дәрәҗәсендә, гаиләләр, саба гаилә, сабадагы гаиләләр үз бакчаларын карыймы, яшелләндерәме? Әй, без инде ландшафт дизайн белән 2008, 2009 лар Казанда бик каты шөгыльләндек инде. Күп кенә бакчалар Эшләнгән бакчалар күп. Шул Вообще Саба районында э, кеше күп мөрәҗәгать итә. Ландшафт әйдә эшлигә лә алим, әйдә проект яса тегеләй дип. Минем алып калуым э, тукталып калам. Э, нәрсәгә дигәндә, мин әйе әлбәттә барам, киңәшләрешәм. Мине чакыргач мин инде ничектер кулдан сызып бирәм. Итәм, әйдә эшлик диләр. Э, ландшафтный, менә мин как ландшафтный дизайнер буларак, аны бит эшләүчесе дә кирәк. Э. Агачны дөрес итеп утырту белү, тек газонны дөрес итеп җәю. Мин комплекс, бөтен комплекс схемадан башлап, эшлибез. менә Без- монда бирә, бирә, Әйе, монда бөт- бигрәк ачык күренә. Әйе, без бөтен эшне эшлибез, бөтен эшне. Но минем Казанда эшләүче кешеләрем, алар инде бригадалар, без алар белән шул контракт основасында бригадалар белән эшлим инде мин. Алар бер эшне эшли, тегесе брусчатканы берсе җәя, газонны берсе, агачны утырта, икенчесе калган, өченчесе бассейн, өч, дүртенчесе. Мин э, монда сабада алар белән кайтып эшли алмыйм, чөнки ул э, безнең күтәрелә алмый дигән бәяләр сорыйлар. Ну, Бәлки- чөнки Казан белән Саба ул аерыла теге э, ничек дип әйтә. Миңа уйлыйм, ничек кенә менә Саба халкы өчен нинди генә бер э, очсыз Вариант белән ничек эшләргә? Тик әле аңлау, аңлау культурасы җитеп бетмәйме? Юк, аңлау культурасы да түгел. Монда күбрәк, э, минемчә, акча мәсьәләсе белән проблема туарга мөмкин. Да, кеше тели, мин менә шулай Турциягә баралар бит, какланып барып карап кайта. Мин менә шулай эшлисем килә, менә болай була. Но бит аны сметасын төзеп алып килсәң, Мин бит теге ничек Ул бит инде ишек алдындагын э, төзекләндерү, ул бит бөтен комплекс керә бит анда, бөтен ишек Әйе. алдын. Анда теге бер газон гына чәчү түгел, Шулай чәчәк кенә шул. утырту, Әйе, шуңа ул бит күрә шактый һәрбер кыйммәтле. дренажы, дренажы, ние, ул бит бөтен нәрсәсен карап. Ул теге ничек дип әйтим, а, төрле яктан килеп карыйм. Аны әзерәк э, семинарларда сабада оештырып карыйм теге. Әйе, менә э, шуңа тукталасым килгән иде. Син- Менә син сим- шул максаттан ландшафт дизайнына район дәрәҗәсендә, бигрәк тә менә аерым алганда Сабада җәелдерү максатыннан Семинарлар, махсус семинарлар, бакчачылар өчен махсус семинарлар оештырган идем. Менә ничек бәялисең, бер нәтиҗәсе булдымы һәм күпме кеше килде? Һәм Саба халкын бүген ландшафт дизайн өлкәсендә нәрсә борчый? Ә, Әлбәттә, мин оештыру, ну, өч кенә кеше Сабада инде өч кенә кеше укыды. Аның, минемчә, өчесе дә гөн бик әйбәт проектлар ясадылар. Бер, бер проект инде реализован. Мин теге елны барып эшләгән бакчаны күргәч, үзем дә шаккаттым, телсез калдым. Анда икенче көнне шул эшләүче кеше белән сөйләшкәч, Ошамады бай бакчабыз ди. Мин не то что ошамау. Анда просто мин шакаттым теге шул семинарда укып проектны ясады да үзе и реализовать. Семинарның нәтиҗәсе бар. Бар нәтиҗәсе бар.
Әй, но кеше җыеп булмады Сабада. Менә шул бер нәрсә дә бит. Аны бит ул семинарда без полностью һәрбер кешенең бакчасын шунда Индивидуаль дип әйтик инде, карап ясыйк. Менә ясадык һәм ничек нәрсә эшләргә кирәк, нинди агачта утырта, ничек гармошка ясап, бөтенесен яса. Ул аны ире белән ясыймы, күршесе беләнме, кем, аны үзе уйлый. Но хәзерге вакытта ул семинарлар минем Казанда уза. Казанда минем теге, ничек дип әйтә, әйбәт кешеләр шалтырата, но мин шул бишәр-бишәр кеше белән суббота-воскресенье заниматься итеп проектларны ясыйбыз. Но, минемчә, Сабаның юлы шушы гына, менә шушы семинарлар аша, шулай таратып, шулай һәрберсе проект эшләп, үзләре ничектер башлау. Но, минемчә, менә мин Польшага күп йөргәч, Польша буенча чагыштырам да, Польша әле бездә Советский Союзда бит, чыкты, әле анда нәкъ Россиядә кебек булган. Ә хәзер мин барам Польшага, шаккатырам, бәләкәй генә авылда дагы һәрбер өй Матур теге газоны, агачы, төрле-төрле, менә бик алга китә. Минемчә, бездә дә шул күзгә тотыла. Минемчә, бер 4-5 елдан Саба халкы тоже шул ландшафтка башлый. Миңа берәү әйтә, я, Саба халкы ялкау эшләми. Мин әйтәм, юк, безнең Саба халкы ялкау түгел, безнең көнчелек бар. Әгәр мин күрше эшләсә, бакчасын, ландшафт, мин аны хит шунда әллә ничим, теге, ну бары бакчаны төзичәк, ну күршедән калышмау дигән нәрсә. Әгәр дә бер соба да эшләү башланса, ул күршесеннән тегесеннән карап, бөтенесе яшенә. Ну мен тырышам инде. Ну теге телим, чтобы э, соба безнең башка районнардан шушы направлениеннән үсеп китсен дип. Чөнки әлбәттә ул бит инде статуска да карый. Э, районда әгәр дә син бакчаларың ухоженный, теге матур икән, ул бит статус. Безнә бер төр чит ил. Европа. Әйе, яшелләндерү.